Ok, mir soen Iech Merci, datt Der komm sidd op eiser Rentréespressekonferenz, déi scho Mëtt, bal Mëtt Oktober stattfënnt, mee mir hunn e bëssen nach gewaart. An e puer Deeg wäerte mer souwisou och wëssen, wat d'Regierung zu hirer Rentrée seet. Dat huet quasi ee Joer gedauert, mengen ech mol. fir wierklech ze wëssen, a wat fir eng Richtung et geet, wat schonn och u sech e bësse problematesch ass, wann ee sou laang muss brauchen, fir méi konkret ze wëssen, wat eng Regierung wëlles huet ze maachen. Warscheinlech hätt dat domadder ze dinn, datt se net selwer esou richteg woussten a vläicht nach ëmmer net esou richteg wëssen, a wat fir eng Richtung se ginn. Op jiddwer Fall. hu mir awer eng ganz Partie Intuitiounen a mir fäerten, datt déi sech wäerten och an deenen nächsten Deeg realiséieren. Mir wäerten dann eben haut zu eiser Rentrée eis op zwee Punkten, haaptsächlech dräi Punkte focaliséieren. well mer jo feststellen, datt mer mat enger Regierung konfrontéiert sinn, déi Politik éischter fir d'Finanzmäert mécht, respektiv fir déi Räich an net fir déi schaffend Leit. An eis Suerg ass déi, datt et muss eng Kraaft ginn, eng politesch Kraaft ginn zu Lëtzebuerg, déi sech fir déi grouss Majoritéit vun de Leit Asätz, déi Leit, déi schaffen, d'Jugend, déi déi Logementer sichen, a wou mir net den Androck hunn, datt dës Regierung sech dorëms bekëmmert. An dofir wäerte mir dann, mir dräi dann eben och déi grouss Ligne fest. also presentéieren, wou mir och wäerten an den nächste Méint, an den nächste Jore méi tensiv wäerten drop agoen. De Justin Turpel, deen Dir jo all kennt, ee vun eisen zwee Deputéierten, wäert dann och op déi wuessend sozial Ongläichheeten agoen, déi hei zu Lëtzebuerg ëmmer méi grouss ginn a wouriwwer leider och net vun dëser Koalitioun vill rieds geet an de Fränk Jost, Member vum Büro vun déi Lénk, President vum Koordinatiounsbüro vun déi Lénk, wäert op ee Sujet agoen, op deem mer wëlles hunn, wierklech eis méi konzentréiert anzesetzen, dat ass de Logement. well et do an där Richtung wahrscheinlech net, et geet wahrscheinlech net an déi Richtung, wou mer mengen. An ech wäert dann och nach e puer Wierder, e puer Lignen tracéieren, wat de Chômage ubelaangt, deen och hei zu Lëtzebuerg explodéiert. Mir wäerten eis natierlech net just dorobber beschränken an deenen nächste Méint, op deenen zwee Themen, op déi sozial Thematik, op d'Logementsthematik, op d'Aarbechtsthematik. Et ginn nach aner Thematiken, déi och nach ustinn, ënnert anerem och d'Fro vun der Verfassung a vum Referendum, wou mir wäerten och an nächster Zäit méi verstäerkt drop agoen deemnächst. Dat steet jo un. Mee dat ass elo net den Objet vun dëser Pressekonferenz, déi sech haaptsächlech op déi sozial Thematik, respektiv déi Logementsthematik, wat eng essenziell sozial Thematik ass, wäert konzentréieren.
Jo, gudde Moien alleguerten. Mir hunn zu Lëtzebuerg manifestement ee grouse Problem, an dee besteet doranner, datt eis Regierung blann ass op engem Aen. An zwar gesäit si just d'Interesse vum Finanzkapital a vun deene Superräichen, an dat op Käschte vun deene Leit, déi hire Liewensënnerhalt duerch Schaffe verdénge mussen. Ech mengen, all Observateure si sech eens, op der ganzer Welt, datt d'Majoritéit vun de Leit a vun de Stéit All d'Observateure si sech eens, datt d'Majoritéit vun de Leit a vun de Stéit bis elo d'Kris bezuelt hunn, wärend déi, déi se verscholt hunn, och nach dovu profitéiert hunn. Wärend déi, déi wierklech vill Geld hunn a méi wéi jee domat spekuléieren an domat och déi nächst Finanzkris virbereeden. Mir renne riicht an eng Mauer. Wärend also déi, déi wierklech vill Geld hunn, es ëmmer méi kréien, An ëmmer manner zu deenen allgemengen Aufgabe bäidroen, ginn d'Leit, déi schaffe ginn, ëmmer méi belaascht. Nieft all deem, wat an där Hinsicht schonn d'CSV-LSAP-Regierung, wéi och ënnert der neier DP-LSAP-Gréng-Regierung geschitt ass, sinn de Moment, Och wa mir nach net alles wëssen, wat mer jo da wahrscheinlech de 14 Oktober gewuer ginn, wann d'Regierungsparteien sech bis dohinner eens sinn, net evident ass, sinn de Moment haaptsächlech zwou Moossnamen un, d'Erhéijung vun der TVA an déi nei Contributioun vun 0,5 Prozent. D'TVA-Erhéijung vun zwee Prozent betrëfft alt nees haaptsächlech d'privat Stéit. De Konsument bezilt d'TVA un de Betrib, deen op der anerer Säit déi him vun anerer TVA ënnerleiende Betriber a Rechnung stellt, déi gestallten TVA erëm kann ofzéien. Fir d'Betriber ass dat also eng Nulloperatioun, während d'Privatstéit an der Moyenne 700 bis 800 Euro d'Joer mussen méi ausginn, fir déi TVA-Erhéijung do ze droen. Eng TVA-Erhéijung ass kloer an däitlech sozial ongerecht, sou wéi d'Gewerkschaften dat a leschter Zäit net midd gi sinn ervirzesträichen. Souguer d'Kompensatioune fir sozial schwaach Stéit huet de Premier ausgeschloss, wéi en an der Chamber gesot huet, et kéint een och an där Hinsicht net erëm mat der enger Hand zeréckginn, wann et ee mat där anerer geholl hätt. huet e gesot. A souguer wann d'Regierung dat nach eng Kéier iwwerdenkt, wat méiglech ass, a schwaach Stéit géif Kompensatiounen zoukomme loosse, géif dat näischt um onsoziale Charakter vun der Méibelaaschtung fir d'Stéit änneren. Wat d'Erhéijung vun der TVA ëm 14 Prozent op Zweetwunnengen ugeet, Och wann do vläicht nach Energiespuermoossnamen ausgeklamert wäerte ginn, wat net sécher ass, esou weess nach keen, wéi dat sech op d'Präisser vun de Wunnengen an op d'Loyeren auswierke wäert. Mir verlaangen op jidde Fall vun der Regierung eng Etüd an där Fro a mir wäerten och an där Sitzung, wou de Premier d'Spuermoossnamen an d'sozial Moossname vun der Regierung virstellt, eng Motioun deposéieren, wou mer esou eng Etüd verlaangen, well dat ass e Problem, iwwert deen een net einfach ka wechgoen, wann doduerjer d'Wunnengen, esouwuel d'Loyeren wéi d'Wunnengspräisser nach eng Kéier méi deier géinge ginn. Déi zweet Moossnam, déi d'Regierung ugekënnegt huet, ass jo eng nei sozial Contributioun fir d'Kannerbetreiung vun 0,5 Prozent. Och déi nei Steier oder Contributioun ass sozial fundamental ongerecht, well se géint de Prinzip vun der Steierprogressivitéit verstéisst, eng Progressivitéit, wou bei niddregen Akommesse keng oder wéineg Steier bezuelt gëtt, während op deenen ieweschten Akommestranchen méi, bis zu 40 Prozent, Steiere bezuelt ginn. A wann eng speziell Erhiewung, wéi bei der Pflegeversécherung, dat jo och geschitt ass, gemaach gëtt, muss och ee Recht op eng Leeschtung bestoen. Woura besteet déi Leeschtung? Wéi gesäit dat Recht dorops aus? Ass et akzeptabel, datt bei esou enger Leeschtung erëm eng Kéier d'Grenzgänger ausgeklammert ginn? All dat si Froen, déi och schonn d'Gewerkschaften der Regierung an hiren Entrevuë gestallt hunn, ouni allerdéngs eng Äntwert ze kréien. Genee wéi d'Gewerkschafte si mir och der Meenung, datt d'Kannerbetreiung eng qualitativ héichwäertig öffentlech Déngschtleeschtung muss sinn, déi aus dem allgemenge Budget bezuelt soll ginn. An domadder sinn ech och scho bei den Alternativen zu esou enger Politik ukomm. Mir brauche rëm Steiergerechtegkeet, wou eng gerecht Verdeelung vun der Steierlaascht tëschent natierleche Persounen an Entreprisen an e gewëssenen Equiliber zwëschent direkten an indirekte Steieren als Grondbasis dënge soll. Dozou gehéiert eiser Meenung no ganz kloer eng Erhéijung vum Spëtzesteiersaz, wëssend, datt ee Prozent Erhéijung vum Spëtzesteiersaz ronn 200 Milliounen Euro zousätzlech abréngt, also schonn ee groussen Deel vun deem, wat duerch d'TVA-Erhéijung soll erakommen, just bei engem Prozent, och wëssend, datt déi Erhéijung just déi betrëfft, déi méi wéi 100.000 oder als Koppel méi wéi 200.000 Euro d'Jor verdéngen, an net déi normal Verdénger. Mir brauchen eng Finanztransaktiounssteier, fir Spekulanten zur Keess ze bieden a fir d'Spekulatioun ze ënnerbannen. Mir brauchen eng Upassung vun der Steiertabell un d'Indexentwécklung. A mir brauchen eng wierklech Räichesteier. Ech wëll drun erënneren, datt nom New Deal, wou an den zwanzeger Joren d'Steieren iwwerhaapt net méi an d'Luucht gaange sinn, de Spëtzesteiersaz vum Roosevelt fir d'éischt op 63 an dunn op 79 Prozent eropgesat ginn ass, d'Spëtzenerbschaftssteier vun 20 op 45, dunn op 60, dunn op 70 an dunn op 77 Prozent eropgesat ginn ass, an datt doduerjer fäerdegbruecht ginn ass, datt wärend virdrun, Epp den Honnertstel vun den Amerikaner, déi wierklech 40 Prozent vum Verméigen haten, datt dat erofgesat ginn ass op 25 Prozent. Dat ass wierklech also eng Moossnam, déi net nëmmen dozou bäigedroen huet, datt wierklech Sue erakomm sinn, fir den New Deal ze bezuelen a fir eng Politik am Interesse vun der Allgemengheet ze maachen, mee fir déi Ëmverdeelung, déi bestanen huet virdrun ënnert der Kris, déi ganz änlech ass wéi déi vun haut, fir déi an eng aner Richtung ze dreiwen. Mir mussen och d'Steierhannerzéiung bekämpfen. Alleng den Ecart tëschent der encasséierter TVA an deems, wat richteg geschëlt ass, ass laut EU-Kommissioun an der EU pro Jour ëm déi 100 Milliarden Euro. Also een Zéngtel vun deem, wat misst an d'Keess kommen, geet laant d'Staatskeesen an Europa. A wéi vill Honnerte Milliarde ginn all Jour an Europa duerch Steierdumping verluer? Och zu Lëtzebuerg wier et Zäit fir déi Etüd iwwer d'Steierhannerzéiung, déi de Jeannot Krecké am Optrag vum Jean-Claude Juncker vrun eng ganz Rei Jore gemaach huet, fir déi mol z'aktualiséieren, fir ze kucken, wéi och zu Lëtzebuerg d'Fro vun der Steierhannerzéiung a vun de Steierverloschter, wéi déi ausgesäit. Mir mengen awer och an deem Zesummenhang vun den Alternativen, datt sech un all deem näischt ännert. an och keng Alternativen zum Droe kommen, wann et net zu Mobiliséierungen duerch d'Gewerkschaften an d'Bierger kënnt. Eng Politik zur Stäerke vun der Kafkraaft, déi also och der Wirtschaft an den Aarbechtsplazen ze gutt kéim, muss erkämpft ginn. Déi Regierung do wäert se net vu sech aus maachen, esou wéi d'EU se och net vu sech aus wäert maachen. Se muss erkämpft ginn an de Betriber an an der Strooss. Dat selwecht stëmmt, wann ee wëll verhënneren, datt déi, déi vill hunn, ëmmer méi kréien an all déi aner ëmmer méi musse bludden. Dobäi muss een och, mir wëllen just dorobber hiweisen, well et eis awer wichteg ass, déi blann Wuesstumslogik hannerfroen. Wuesstum ass sécher net ëmmer positiv, besonnesch wann am Numm vu Wuesstum sozialen Ofbau bedriwwe gëtt. Vill Wuesstum geet op Käschte vu Mënsch an Ëmwelt. Et gëtt sécherlech méi effikass Weeër, fir jidder Mënsch e gutt Liewen ze erméiglechen, iwwer déi muss diskutéiert ginn, och am Kader vun Alternativen zu där Politik, déi de Moment bedriwwe gëtt.
Et geet also zum Thema Wunnengsbau, et ass och net richteg en Thema vun deenen neie Gesetzer, déi elo gemaach gi sinn iwwer d'Landesplanung. Et geet haaptsächlech ëm déi immens Problematik, datt hei zu Lëtzebuerg d'Wunnengen net méi ze bezuele sinn. Et goufen an de leschte Joren zwee wichteg Gesetzer a Pläng déi de Logement betreffen, de Pacte Logement an elo de Plan sectoriel Logement am Kader vun der Landesplanung. Déi zwou Initiativen, an do muss een ëmmer erëm drop pochen, fir dat kloer ze maachen, hunn eppes gemeinsam, Et si keng Wunnengsbauprogrammer, Deen éischte war et net an deen zweeten ass et och net. Et kënnt ee vereinfacht soen, dass de Wunnengspakt de Gemenge Suen zoukomme gelooss huet, wa se hir Populatioun erhéicht hunn, den IVL-Gemengen e bësse méi, den Net-IVL-Gemengen e bësse manner. De Wunnengspakt ass net bilanzéiert, awer et ass elo scho kloer, dass et e Flop ass. Well méi Awunner heescht net automatesch méi Wunnengen, et kann esouguer heeschen, méi enk wunnen a méi schlecht wunnen. E sektorielle Plang Logement ass néideg, well et ka keng Landesplanung ouni Wunnengsbauplanung ginn. Et kënnt ee vereinfacht soen, an dat ass elo absolut guer net béisaarteg, et ass e Plang, datt d'Wunnengen do gebaut ginn, wou se gebaut gi sollen. Géint d'Zersiidlung wier d'Verdichtung. Sou wäit, sou gutt. Ob elo fir all Gemeng oder all Géigend esou gutt ass, ass eng aner Fro. Dorop ginn ech net an. Et stellt sech eraus, datt net genuch mat de Gemenge koordinéiert ginn ass. Virun allem gëtt de Plan sectoriel Logement keng Garantie, datt déi Wunnenge gebaut ginn, déi gebraucht ginn. Et ginn héchstens de Promoteure Bauland mobiliséiert, zur Verfügung gestallt, ob se dorop mat massive Projete vu Wunnengsbau reagéieren an och bezuelbar an nohalteg bauen, dat steet nach an de Wolleken. Gebraucht ginn no eiser Rechnung 8.000 nei Wunnengen am Joer. De Statec rechent e Besoin vun eppes iwwer 6.500 pro Joer. An déi 6.500 gi begrënnt duerch déi wuessend Zuel vu Stéit am Land an déi noutwenneg Erneierung vum Stock vu Wunnraum, déi een ëmmer muss arechnen. Do ass awer d'Opschaffe vum aktuelle Wunnengsmangel net mat dran. Duerfir soe mir 8.000 fir den Total vu privatem an ëffentlechem Wunnengsbau an engem Joer. D'Moyenne läit tëschent 2003 an 2010, dat sinn elo déi eenzeg Zuelen, wou ech wierklech ganz genau konnt feststellen, well déi lescht Joren, dat ass dann ëmmer nach onkloer, wéi wäit dat gaangen ass, tëschent 3.000 an 2010. Luch d'Moyenne bei 2.800 nei Wunnenge pro Joer. Den Defizit, egal ob ee elo dem Statec seng Zuelen huet oder déi, déi mir avancéieren, deen ass enorm. Mir rennen an d'Katastroph. Do géigeniwwer ass den Agrëff vun der ëffentlecher Hand absolut minimal. De Fonds de Logement huet a 35 Joer, 3.174 Wunnenge gebaut a 35 Joer. Dat ass e Schnëtt vun 90 Wunnengen am Joer. Vun deenen 90 kënnen no hauteger Gesetzgebung awer 40 kee soziale Charakter hunn. Also de Fonds Logement däerf och Wunnenge bauen, déi kee soziale Charakter hunn, also nom normale Maartpräis verkaaft ginn oder verlount ginn. Dat ass domat begrënnt, datt d'sozial Mixitéit muss garantéiert ginn. D'SNHBM, also dat ass Billege Wohnungen, gëtt ëmmer gesot, dat ass e bëssen ofschätzend, also dat ass eng nëtzlech Gesellschaft, gell, Société nationale des habitations à bon marché, ass méi kleng wéi de Fonds de logement, déi baue manner. Do, wann een elo d'Statistike kuckt, well déi et scho gëtt vum Ufank vum leschte Joerhonnert un, ginn dat gréisser Zuele, mee si baue manner wéi de Fong. Si hunn zesummen op jidde Fall laang net genuch Impakt, fir de soziale Bedürfnisse gerecht ze ginn oder och nëmmen e Facteur ze si vun Drock op d'Präisser no ënnen. Et sinn hei zu Lëtzebuerg nëmmen 1,5 Prozent vun de Stéit, déi an enger sozialer Lokativwunneng wunnen, sief et vum Fong, sief et vun der SNHBM, sief et vun de Gemengen, an da kommen der nach e puer derbäi awer vun aneren Wunnformen, mee et bleift ëmmer ënner zwee Prozent. Duerfir leeë mir esou grousst Gewiicht drop, a mir fuerderen dat zënter Joren, d'Schafung vun enger richteg grousser ëffentlecher Wunnengsbaugesellschaft, déi och mat kommunale Gesellschafte vun deem selwechten Typ ka kollaboréieren. Déi Gesellschaft muss Dausende vu soziale Wunnengen all Joer bauen, fir Locatioun, fir Mietkauf, eng ganz interessant Formule, déi wéineg gebraucht gëtt hei zu Lëtzebuerg, an och Verkauf. D'Gemenge sinn net genuch responsabiliséiert a sollten och ugehale ginn, fir 10 Prozent sozial Wunnengen an hirem Beräich ze hunn. Mee dat ass elo net den Haaptthema. Mär soen, déi Wunnengsbaugesellschaft, déi massiv ka bauen, do gëtt et keen anere Wee, fir d'Wunnengsmisère hei zu Lëtzebuerg ze behiewen. Et gëtt och kee Plang B op deem Gebitt. A mär schloe vir, dass massiv Suen aus dem Pensiounsfong, de lëtzebuergesche Pensiounsfang, mobiliséiert solle ginn, déi jo ganz staark Reserven huet, fir dëser öffentlecher Wunnengsbaugesellschaft zur Verfügung gestallt ze ginn, deen dann mat Verkauf a mat de Loyersrecetten de Pensionsfong zréckbezilt. Et ass nämlech net esou, dass de Bau vu Wunnengen, déi wat keng Luxuswunnenge sinn, dass dat en Defizitgeschäft wär. Dat ass och keen Defizitgeschäft. A mir hunn zum Beispill festgestallt, wa mer genau observéiert hunn, um Beispill vun Esch war dat elo, dass d'Gemeng vun de kommunale Wunnenge méi erazitt, wéi se reinvestéiert an nei kommunal Wunnengen, wat jo eigentlech net geet. Dat kann een jo eigentlech net maachen. Mee dat ass awer eng Rei Joer laang esou ausgaangen. Also et ass, et si staark Recetten do an et ass d'Méiglechkeet fir déi Kreditter do vum Pensiounsfong och zeréckzebezuelen. Bon, ech mengen, datt d'LSAP-DP-gréng Regierung, oder muss ech soen DP-LSAP-gréng Regierung, un enger liberaler Orientatioun peche bleift. De Staat gräift e bësse méi planeresch a raumgestalteresch an. Dat ass och gutt. Awer e geet definitiv net zum massiven öffentleche Wunnengsbau iwwer. An dat ass deen eenzege Wee, dee méiglech ass. An dat gesäit een och an all deene Länner, wou d'Populatioun wiisst, dass et keen anere Wee gëtt. Deen zweete Punkt, deen ech just nëmme méi ganz kuerz wëll virsträichen, ass d'Noutwendegkeet, eng Loyersbegrenzung ze decidéieren, esou laang wéi d'Wunnengsnout besteet. Mir plangen e Projet de loi eranzeginn, pardon, eng Proposition, nee, da wäre mer jo an der Regierung, an dat ass awer, dat ass awer Gott sei Dank net de Fall elo, eng Proposition de loi eranzeginn, déi sech mat deem Problem vun der Fënnf-Prozent-Klausel dréit, déi bis elo jo scho gesetzlech gëllt, awer nach laang net ëmmer agehale gëtt an an deem Fall bal ni ageklot gëtt. Mir hunn de Moment eng Jurisprudence, déi awer nach net duerch déi lescht Instanz ass, obschonns scho jorelaang dauert, an déi vun engem vun eise Membere provozéiert gouf an déi soll als Signal gëllen. Dir hutt dovu bericht an der Press, ouni elo Nimm ze nennen, ech nennen dann och keng, Déi Prozedur, wa se mol ofgeschloss ass, wäert laang Joren daueren, sechs, siwen Joer wahrscheinlech, wa se fäerdeg ass. An dat kann een engem Locataire am Normalfall net zoutrauen. Also et geet drëm, wann de Proprietär méi wéi fënnef Prozent vun dem Kapital vum, wat de vum Kapitalwäert vun der Wunneng freet. An et kann ee kengem Normalen dat zoutrauen, dat ass just wann ee politesche Projet dohannert steet, wou een esou eppes emol eng Kéier ka maachen. Bon, am Zesummenhang mat deene fënnef Prozent vum Ofschafungspräis, deen de Loyer net däerf ze iwwerschreiden, stellt sech nach ee Problem, dass de Wäert a Stadzentren an op anere privilegiéierte Plazen heiansdo esou krankhaft héich ass, datt déi 5 Prozent och net bezuelbar sinn, an dat soen der ëmmer déi Immobiliëspekulanten, déi soen dat ëmmer, mir froe mol guer net esou vill, mir si fei Leit, mir si responsabel, an do hu mer awer berechtegt Zweifelen. Also déi Regele missten och vläicht am Sënn vun der Mixitéit regionaliséiert ginn. Also fir déi Lénk ass bei dëser Rentrée, nieft deem wat de Justin gesot huet a wat den David elo och nach wäert soen, déi Fro vum Logement, Een Offensivpunkt, wou mer wäerten an d'Offensiv goen a wou mer wäerten och nach vill méi konkretiséiert Propositionen maachen, mee dee vun der Wunnengsbaugesellschaft, dee sief op jidde Fall hei ganz staark vermëttelt.
Bon, dann dee leschte Punkt, jo, Chômage respektiv Aarbecht schafen a gutt Aarbecht schafen. Dat ass, wäert an nächster Zäit och eng vun eisen Haaptprioritéite sinn a mir mengen, datt et an deem Sënn och zu engem fundamentale Paradigmewiessel muss kommen. De Chômage, dee kritt an der ganzer EU, ma Dir kennt d'Situatioun, ech wäert se elo net répétéieren, zemools a gewësse Länner wéi a Spuenien oder Portugal, fir net ze soen iwwerhaapt och a Frankräich, an der Belsch a sou weider, hëlt en Ausmoossen, dee wierklech inquietant ass. An och hei zu Lëtzebuerg hu mer e Chômage, dee wiisst par rapport zu där Zäit, wou ech nach vun der Première koum, Enn nonzeger Joren, Ufanks 2000, hate mer e Chômage, dee quasi inexistent war. Nee, jo, jo, jo, si sou jonk. Déi louch bei een, zwee Prozent esou. Elo si mer wéinst bei siwen, also mir hunn iwwer 18.000 Chômeuren am August ageschriwwen, plus nach déi Leit, déi a Mesuren, Beschäftegungsmesuren ageschriwwen sinn, bal 5.000 Mënschen. Dat heescht, mir leien an enger gudder EU oder an enger schlechter EU-Moyenne, wann een dat esou wëllt huelen. Et gi falsch Äntwerten. Et gëtt déi Äntwert, déi gesot gëtt, Off, mir waarden op de Wuesstum, de Wuesstum muss kommen, dräi Prozent, véier Prozent Wuesstum, da gi schonn Aarbechtsplaze geschafen. De Justin ass virdrun schonn op d'Afro vum Wuesstum agaangen. Wat bedeit Wuesstum an dee Wuesstumsfetischismus och Op d'Aarbechtswelt, dat ass jo e grousse Problem, wat fir Wuesstum deemno wéi oder wat fir eng Zort vu Wuesstum et och ëmmer ass, ze erreechen, muss ee vläit gewësse Reforme maachen, wéi si dat nennen, dat heescht d'Léin drécken, et muss een d'Aarbechtsrecht ëmbauen en défaveur natierlech vun de schaffende Leit, andeems ee gewësse Mesuren ergräift, gewëss Protectiounen ofschaaft. Et geet och op d'Käschten vun der Ëmwelt. Also huet een u sech net vill geschafft, just datt et de Leit an der Ëmwelt manner gutt geet. Ob een duerno gutt Aarbechtsplaze geschafen huet, ob een duerno iwwerhaapt Aarbechtsplaze geschafen huet, vun deenen een nach iwwerhaapt ka liewen an net e working poor gëtt, wéi dat an den USA de Fall ass, dat si virgestallt. Dat heescht, dat ass scho mol keng. Keng richteg Pist. Déi eng aner falsch Äntwert, dat ass d'Chômeuren ze bekämpfen. Dat geet och e bëssen an déi selwecht Logik. An do gesi mer och, datt et eng Tendenz gëtt, déi schonn an Europa existéiert, fir zum Beispill Krittären beim Chômage ze verschäerfen, wéi se an Däitschland soen, déi Zumutbarkeitskriterien, datt een, datt een, datt ee fir weiderhin nach seng Hëllefen ze kréien, datt een ëmmer, datt een, ëmmer méi verschiddenen Aarbechte muss akzeptéieren an och gewësse Léinkierzungen oder déi net senger enger der ursprünglecher Formatioun entspriechen, muss akzeptéieren. Déi Iwwerleeungen, déi lafe jo och schonn an der sougenannter sozialistischer Regierung zu Paräis, wou och dee Credo do leeft, datt u sech gesot gëtt, de Problem vum Chômage, dat sinn d'Chômeuren, déi sech net beweege wëllen, déi keng Aarbecht sichen. Ween d'Realitéit awer e bësse kennt, weess, datt dat ganz aneschters ausgesäit. Brauch ee just eng Kéier bei d'ADEM laanscht ze goen, fir ze kucken, wéi vill Leit bei wäitem frou wieren, wa se iwwerhaapt eng Aarbecht hunn. Datt d'Leit net onbedéngt eng Sklavenaarbecht akzeptéiere wëllen, dat ass vläicht och nach verständlech, menge mer mol. An dat, an do sollen se net gebrandmarkt ginn, mee dat schéngt u sech e bëssen d'Regel ze sinn. An zu Lëtzebuerg wësse mer och nach net esou richteg, a wat fir eng Richtung et geet. Mee do sinn awer och schonn esou Aussoe gemaach ginn, wéi wann een och un déi Kriterien wéilt fréckele goen. Dat wäert wahrscheinlech vläit mol net iwwer Gesetz goen, mee iwwer Règlement goen. Dat heescht, do hues de och nach keng Debatt an der Chamber. Dat ass fir eis e gréissere Problem. Et muss een nach kucken, a wat fir eng Richtung dat méi konkret geet. Mee et schéngt och an dës Richtung ze goen, an dat ass de falsche Wee. Et kann net sinn, datt, wa keng Aarbechten do, wa net genuch Aarbechtsplazen oder net déi richteg Aarbechtsplaze geschafe ginn, datt d'Mënsche mat vill manner an onméigleche Konditioune musse auskommen. Et wier och, et ginn Méiglechkeete fir Aarbecht ze schafen. Et wier och absurd ze mengen, datt an esou enger u sech dynamescher a jonker a wuessender Bevëlkerung wéi déi zu Lëtzebuerg, wou mer iwwert eng hallef Millioun Awunner elo hei hunn, datt d'Besoinen net giffe wuessen, datt d'Besoine giffe stagnéieren oder erëm zréckgoen. De Géigendeel ass jo de Fall a Wierklechkeet. Mir hunn immens vill Potenzial hei zu Lëtzebuerg fir Aarbecht ze schafen. Mee et muss een awer och wëssen anerersäits, an dat gëtt oft, net oft genuch gesot, datt de Chômage och u sech eng grouss ausgenotzt gëtt vu Groussbetriber, fir als Drockmëttel ausgeübt ze ginn op Salariéen. Jee méi Chômeuren, desto méi kann een Drock ausüben op d'Salariéen. D'Gewerkschafte kënnen e Lidd dovunner sangen, wa se mussen negociéieren. Si wësse ganz genau, datt do den Drockmëttel vum Chômage benotzt gëtt, vun der Reservearméi vu Chômeure vun déi ëmmer geschwat gëtt, datt dat ausgenotzt gëtt, fir Degradatiounen an der Aarbechtswelt duerchzeféieren. Also u sech ginn et och Souguer Leit hunn Intérêt, datt et e gewëssene Chômage gëtt, grouss Betriber, op jiddwer Fall d'Kapital huet Intérêt drun, datt et eng gewësse Marge vu Chômage gëtt, fir kënnen hire Profit, hir Profitmarge nach kënnen ze erhéijen, respektiv fir méi fräi Hänn ze hunn, fir ze walten an ze schalten, wéi se wëllen. An et kann och zum Beispill dozou féieren, datt duerno, verschidde Beschäftegungsmodeller entwéckelt ginn. D'Jugend ass do e gudden Laboratoire. Mir kennen dat mat deene verschidde Kontrakter, déi geschafe goufen, wéi CIE, CAE am Ufank vum vun dësem Joerhonnert. An elo gëtt et och déi Garantie jeunes, wat u sech en EU-Programm ass, déi och uleeft zënter dem Juni dëst Joer. a wou een och nach net esou richteg weess, a wat fir eng Richtung et geet. D'Madamm Loschetter hat nach d'lescht Joer, do waren déi Gréng nach net an der Regierung, gesot, dat wier Sozialdumping, wann een an déi Richtung géif goen. Bon, ech si mar gespaant ze gesinn, ob déi Gréng och weiderhin där Meenung sinn, well si applizéieren dat jo och. Et muss ee wëssen, datt déi Garantie jeunes, Déi gëtt op ganz verschidden Aart a Weisen deemno wéi applizéiert. A Frankräich gëtt déi och schonn applizéiert. Do sinn, do hunn si als Zil der 100.000 ze hunn bis um Enn vum Quinquennat zum Beispill. Mee bis elo, dat wat ech gelies hunn an der franséischer Press, ass net glorräich a féiert éischter dozou, datt, datt een erëm eng, eng Mass vu Jonker huet, déi fir 450, 480 Euro schaffe geet. Hei zu Lëtzebuerg wäert et natierlech méi net esou déif sinn, mee et kann een dovun ausgoen, datt et och Richtung geet bëlleg Aarbechtsplazen. Mir sinn awer net dogéint, datt lo schnell Jonker och kënnen eng Beschäftegung kréien, well et ass och wichteg, datt wann ee vun der Schoul kënnt, respektiv wann een eng Aarbecht verluer huet, datt een net einfach do am Vide do hänkt an datt ee guer keng Aarbecht méi Mécht. Et ass och psychologesch, et kann een och Depressioune maachen, Entwäertungsgefill entsteet och. Dat heescht, et ass scho gutt, och wann d'ADEM oder d'Pouvoirs publics asprangen, fir ze soen, Voilà, mir ginn eng Beschäftegung, eng Aarbecht, mee da muss déi natierlech net zu sozialem Dumping féieren. Mee wat eis och besuergt, dat ass, datt d'Bekämpfung vum Chômage ze vill als Formatiouns an Educatiounsproblematik duergestallt gëtt. Mir wëllen net domadder soen, datt dat net de Fall ass, datt Formatioun an Educatioun kee Rôle spillt. Mir gewäerten och nach, wat d'Formation professionnelle, dorobber zeréckkommen deemnächst, an e puer Wochen, mir sinn am gaangen och drun ze schaffen, dat spillt e Rôle. Mee dovunner auszegoen, datt dat den eenzege Problem wier, dat ass erëm eng Kéier d'Wirtschaft aus hirer Responsabilitéit ze huelen, respektiv d'Regierung an d'Politik aus hirer Responsabilitéit ze huelen, fir Wirtschaftspolitik ze maachen. Also Aarbechtspolitik, well de Chômage ass d'Konsequenz a vum Desinvestissement vun der Politik aus der Wirtschaft. Dat heescht, datt de fräie Maart maache gelooss gëtt, wat e wëllt. Dat ass dat Éischt, datt déi ëffentlech Hand net méi agräift. A B, vun enger allgemenger Spuerpolitik, déi d'Finanzwelt de Länner imposéiert, ënnert anerem duerch déi Fal vun der Schold, andeems d'Leit ëmmer méi u Kafkraaft zum Beispill verléieren, manner consomméieren an do och d'Wirtschaft stagnéiere loossen. Wann den Här Nicolas Schmit, den Aarbechtsminister, seet, hie wier net Meeschter vum Aarbechtsmaart, Jo, da stëmmt dat. Deet eis och e bësse Leed fir hien. Wahrscheinlech wëllt den Här Minister, giff gären, ech gleewe kaum, mir gleewe kaum, datt hien frou ass doriwwer, iwwert déi, iwwert déi Zuele vum Chômage. Mee soulaang d'Regierung akzeptéiert, datt den Aarbechtsmaart schlussendlech sech selwer iwwerlooss gëtt, dann däerfe mer eis keng Illusiounen maachen, datt iergendeppes op der Front vum Chômage respektiv vun der gudder Aarbecht, dat heescht déi Aarbecht vun där een och gutt ka liewen, sech wäert eppes änneren. Dofir ginn et och Pisten, dräi Pisten haaptsächlech, op déi mer eis wäerten konzentréieren. Eng éischt, dat ass, datt keng Aarbechtsplaze solle mol verschwannen oder datt een alles muss maachen, fir datt keng Aarbechtsplaze verschwannen. Mir hate schonn am Joer 2009 eng Proposition de loi déposéiert dozou, fir géint d'Licenciements abusifs ze goen. Hei zu Lëtzebuerg ass et relativ einfach, Licenciements abusifs ze maachen. Mir haten do eng Proposition de loi, do war nach den Änder Hoffmann an der Chamber, hat mer se do déposéiert. Déi läit iergendwou an engem Tirang vun der Chambersadministratioun, obwuel et awer. eng gutt Léisung ass. D'Chambre des Salariés huet en excellenten Avis dozou ofginn, souwäit ech weess. Mengen ech och, deemools hat eng Gewerkschaft a Griichenland déi iwwerholl. Dat ass scho laang hier. Mee op jiddwer Fall hu mir wëlles, déi Proposition de loi erëm op der Dagesuerdnung op de Leescht ze bréngen, well Mir sinn der Meenung, datt dat eng Pist ass, scho fir Aarbecht ze protegéieren. Mir kënnen Iech dat och vläicht nach eng Kéier zoukomme loosse spéiderhin iwwer Mail, well déi ass schonn e bësse méi al. Also, keng Aarbecht soll verschwannen. B, Aarbecht muss entstoen, an dat heescht, do brauch een eng Industrialiséierungspolitik, déi awer och sozial an haaptsächlech och ökologesch, Kritären betruecht. D'Realwirtschaft muss ënnerstëtzt ginn duerch ëffentlech Participatioun, och duerch Gemengen a Staat muss agräifen. An do kënnt erëm déi Fro vun de finanzielle Moyen, déi ee sech och muss ginn, fir dat kënnen ze maachen. An da ass och d'Fro, déi de Juste och virdrun ugeschwat huet, vu Besteierung vu Räicher, well Geld gëtt et. An dann c och nach nei Aarbechtsmodeller muss een och kënnen entwéckelen, awer Aarbechtsmodeller am Sënn vun de Schaffenden an net onbedéngt am Sënn vun de Groussbetriber. Dat heescht, datt muss een iwwert Aarbechtszäitverkierzung Denken, well et gëtt vill produzéiert, mir produzéieren ëmmer méi an Aarbecht kann een opdeelen an dat ass just, net just eng Manéier fir Aarbecht ze schafen, mee och eng Manéier fir d'Leit, fir datt si sech kënnen och méi entwéckelen an aner Aarbechtsgestaltungsmodeller, fir méi sech ëm Kanner kënnen ze beschäftegen oder aner Aktivitéiten niewebäi kënnen ze maachen, dat awer. am Sënn vun de Salariéen. Voilà, dat wären déi dräi Pisten, déi ech wäert dobäi bleiwen.